ad nernu kra n teḥkayt n sidna adem d ḥewwa tameṭṭut-is wid iɛuṣan lḥuriya i sen-ifka rebbi lɛaṣu-agi isexṣar ula deg tebyiɛa n warraw-nsen akken ara nesla sagi Argaz, yeɛni Sidna Adem, yessen Ḥewwa tmeṭṭut-is. Terfed s tadist, turew-d Qayin, dɣa tenna, Weṣṣfeɣ-d argaz s lemɛina n Sidi Ṛebbi. Turew-d diɣen i gma-s Ḥabil. Ḥabil d ameksa, Qayin d afellaḥ. Iɛedda kra n zzman, Qayin yewwi-as-d i Sidi Ṛebbi tikci seg lfakya d lqaɛa. Ula d Ḥabil iwwi-yas-d seg imenza buqḍar buqḍar isel akk d tasemt-nsen. Sidi Ṛebbi iɛuz Ḥabil akk d tikci-ines. Lameɛna ur iɛuz ara Qayen akk d tikci-ines. Qayen izeɛɛef nezzeh, ibeddel udem-is. Ṛebbi yenna-yas i Qayen, Acuɣef tzeɛɛfeḍ? Acuɣef ibeddel udem-ik? Ma txedmeḍ mliḥ, ɛni ur tettwaqableḍ ara? Ma ur txedmeḍ ara mliḥ a tadenub izdew ɣer tgurt, amni-ines yella ɣur-k, lameɛna issefk ad terrayeḍ fell-as. Dɣa ihedder-as Qayin i gma-s Habil. Lameɛna mi llan di lexla, Qayin yekker-d ɣer gma-s Habil yenɣa-t. Sidi Rebbi yenna-as i Qayin, Anida yella gma-k Habil? Ina ur ḥsiɣ ara. Ɛni nekk d ɛessas n gma? Ina Sidi Rebbi acu txedmeḍ? Ṣṣut idammen n gma-k ɛeggḍen-iyi seg lqaɛa armi d agi. Tura ad tettuneɛleḍ s lqaɛa yelli n mmi-s ad tessu seg ufus-ik idammen n gma-k. Mi ara tfelḥeḍ lqaɛa ur ak-d-ittak ara maḍi lmenfiɛa-s. Ad tiliḍ d imnejli Ad amrwel af lqaɛa. Qayen inna-yas i Sidi Rebbi, Meqqrit nezzeh leɛquba-inu i wakken ara s-ṣebreɣ. Aql-iyi testaxreḍ-iyi ass-a ɣef wudem n tmurt, dɣa ad ffɣeɣ mebɛid ɣef wudem-ik. Ad iliɣ d imnejli, d amrwel ɣef lqaɛa, win ara iyi-yafen ad iyi-ineɣ. Inna-yas Sidi Rebbi, Daymi ma yenɣa walbeɛḍ Qayen, ad rreɣ ttar ɣef Qayen sebɛa iberdan. Sidi Ṛebbi yuqem limaṛa ɣef Qayin i wakken win ara t-yafen ur t-ikkat ara. Dɣa yeṭṭaxer Qayin dɣa yeṭṭaxer Qayin ɣef Sidi Ṛebbi, izdeɣ di tmurt n Nod ɣer tama n ccerq n Ɛiden. Ḥsiset diɣen acu i ttwiktben deg wawal Ṛebbi. Ansi d-kkan imenɣan, ansi d-kkan imeččawen gar-awen. Ɛni mačči seg ccehwat-nwen i ttnaɣen deg leǧruḥ-nwen? Tṭemɛem ur tseɛɛum ara, tneqqem, tettasmem ur tezmirem ara ad tesɛum, tettmeččeččawem, tettnaɣem, dɣa ur tseɛɛum ara alaxaṭer ur tessutrem ara. Tessutrem, ur kent-ittaweḍ ara alaxaṭer tessutrem ayen ur nlaq ara iwakken ara tesferḥem ccehwat-nwen. Qayen yuɣal d akli n cehwat-is, ibɣa ad ittwaqbel zat Ṛebbi s lxedma n ifassen-is. Ḥabil, gma-s, ifka-yas i Ṛebbi tikci yerɣan, idammen izimer ayen i yessuter Ṛebbi ɣef ddnub-is. Lxaṭer ur ittuqbel ara Qayen, irra zzeɛf d tismin i yesɛa deg wul-is ɣef gma-s Ḥabil, ur neḍlim ara. Acḥal d abrid win yettqelliben lḥurya, yettarra zzeɛf-is ɣef igad ur neḍlim ara. Acu ɣef bunadem yettasem annect-agi ɣef lḥuriya? Amezwaru, ala xaṭer yebɣa rray-is ad yettwaxdem. Imiren, ara xaṭer ur ili ara d aḥerri, ila d akli n ddnub. Win ilan d aḥerri, ur icedha ara lḥuriya, netta ur ifhim ara lḥala n wakli. Ṛebbi ixleq Sidna Adem d aḥerri deg ddunit. Lameɛna, s ɛasu-ines, s lɛasu-ines, s nnfaq-is ɣef lamer n Ṛebbi, i rray-aɣ merra d aklan n ddnub inufqen ɣef lḥala-nneɣ. Ittwaketben, win ixedmen ddnub, ila d akli n ddnub. Qqayen inɣa gma-s s tismin, ila d akli n tismin. Ulac win yifen qqayen deg ddunit, zuɣ, tismin, lɣuc, ɣelben-aɣ akk. Ittwakteb deg wawal Ṛebbi, ur illi aḥeqqi ula d yiwen kan, ur illi win ifehhmen, ur illi win ittqelliben Ṛebbi. Yeɛreq-asen akk ubrid, xesren akk, ula yiwen ur ixeddem lxir, ula d yiwen kan. Taɣect-nsen d aẓekka ildin, ɣelṭen s yilsawen-nsen. Ssem n telfsiwin deg imawen-nsen, aqemmuc-nsen iččur d nneɛlat rẓeg, Iḍarren-nsen xfifit i usenɣel idamen, aqeffar d teqriḥt atna deg ubrid-nsen. Ur ssinen ara abrid lehna, lxuf n Rebbi ur ilila ur iliw ara zat wallen-nsen. Ihi nessen ayen akk teqqar ccariɛa, teqqar-it i wid ilan seddaw ccariɛa iwakken mkul aqemmuc ad ittwaṭṭef, medden akk ad banen ḍelmen zat lḥekma n Rebbi. Alxaṭer ula yiwen ur yettwaḥseb d aḥeqqi zdat-s s lefɛul n ccariɛa, imi s ccariɛa ay d-tettaweḍ tmussni n ddnub. Lameɛna, tura, mebla ccariɛa ibeggnen lḥeqq n Rebbi, win ɣef cehden ccariɛa n lenbeyya, d lḥeqq n Rebbi s laman s Sidna Ɛisa Lmasiḥ i wid irkul yumnen. Ulac lxilaf, imi d nnebna akk ur ttawḍen ara ɣer lɛaḍima n Rebbi. Ttwaḥesben baṭel d iḥeqqiyen s niɛma-s s ubrid d lfedi ilan deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Yettweg deg wawal Ṛebbi s yiwen zik, ssneɣ ayen lɛali ur yezdeɣ ara deg-i, yeɛni deg lǧetta-w, ala xaṭer ɣur-i lebɣi, lameɛna ulac tazmert i ara xedmeɣ lxir.

Ma bɣiɣ ad xedmeɣ lxir, ccer iqqen-d ɣur-i. Ala xaṭer ferḥeɣ s ccariɛa Ṛebbi, s nnwaya n bunadem n daxel. Lameɛna ẓriɣ deg lǧerwaḥ-iw lqanun nniḍen yettnaɣen d lqanun n lɛaqel-iw, yettarra-iyi d amerḥun seddaw lqanun n ddnub yellan deg lǧerwaḥ-iw. A nnger-iw, wi ara yi-sselken si lǧetta-agi n lmut? Zuxx tismin lɣuc ɣelben-aɣ, ɣelben ilemẓiyen merra ass-agi, arma ttuɣalen d imnufaq ɣef lwaldin-nsen, d imnufaq ɣef ddula, d imnufaq ula ɣef Rebbi iman-is. Imiren win ilan akkagni, ur yesɛi ara lefraḥ deg wul-is. Llan d aklan n ddnub, d imnufaq yettqelliben lḥuriya seg iman-nsen. Kunwi iḥsisen iḍ-agi, acuɣer tettqellibem ad tuɣalem d iḥerriyen? Alaxaṭer teɛyam deg lḥala-nwen. Txaqem, tettqellibem lefraḥ, lhena, lḥeqq. Tettqellibem ayen ara yesserwun ulawen-nwen, ayen ara yekksen lxiq-agi i tesɛam. Qellibet armi, qellbet armi d ass mi ara temmtem, ur tettafem ara lḥuriya-agi di ddunit. Ma tufam lebɣi-nwen deg yiwet lḥaǧa, S leɛqel ad tafem ayen nniḍen ɣef ara tcedhum. Ma nebɣa ad nili d iḥerriyen n tidet, ilaq ad nqelleb berra n ddunit-agi, ad naf win ur nelli ara d akli n ddnub. Imi imezdaɣen akk lqaɛa llan deg lḥala agi n dir, lḥala-nneɣ. Yettwekteb deg wawal n Rebbi, Ad tissnem tidet, tidet ad kent-terr d iḥerriyen. Ulac tidet deg ddunit-agi. Win kan isnen tidet d Rebbi. Dayem i d-iceggeɛ win i d-inan imeslayen-agi. Sidna Ɛisa yenna-d, Nekkini d abrid, d tidet, d tudert. Ula yiwen ur d-yettas ɣer Baba, yeɛni Rebbi, ala yis-i. Ma nebɣa lḥuriya, ad t-naf ḥaca ɣer Rebbi. Abrid yettalin ɣur-s yettwaf deg Sidna Ɛisa, win i d-iceggeɛ Rebbi iwakken ad aɣ-iserreḥ si tazmert n Cciṭan. wid ilan d aklal n ddnub llan d ayla-s n cciṭan ur sɛan la lefraḥ la lḥuriya ma yerra yerra yawen mmis rebbi d iḥerriyen ad tilim d iḥerriyen d tidet wagi yettwekteb deg wawal rebbi daymi nezmer ad nettkel fell-as

Lameɛna Ṛebbi yesseḍher lmaḥiba-ines fell-nneɣ mi yaɣ mazal d imednuben, Lmasiḥ immut fell-aɣ. La mi nettwaḥseb d iḥeqqiyen s laman, diɣen nesɛa lɛafya Ṛebbi s Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Mačči ayagi kan, lameɛna nettzuxxu ula d deg ddiqat, imi nessen ddiq yettaǧǧa ddwam, ddwam yettaǧǧa-d aɣlab n ujeṛṛeb, aɣlab-nni yettaǧǧa timerjiwt, Tiberjiyut-agi ur tesneḥcam ara, alaxaṭer Ṛṛuḥ Lqudus i aɣ-d-ittunefken yesmar lmaḥ i Ṛebbi deg wulawen-nneɣ. Mi aɣ-mazal mebla lǧehd, Lmasiḥ immut ɣef imejhal di lweqt ilaqen. Tura ihi, ulac maḍi aḥkam ɣef i d-ilan deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ, alaxaṭer lqanun n Ṛṛuḥ n tudert deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ issufeɣ-iyi seg lqanun n ddnub d lmut. Ihi kunwi iḥessisen iḍ-agi, acu ɣef tettqellibem ad tuɣalem d iḥerriyen? Ihi qelbet lḥuriya n Rebbi, alaxaṭer ma yerra-wen Mmi-s Rebbi d iḥerriyen, ad tilim d iḥerriyen n tidet. Ulac amsellek am Sidna Ɛisa, ula d yiwen, ula d yiwen.

Boîte postale 570 Malaga, Espagne. Ad rnuɣ s taqbaylit. Tabwaḍt n tibratin 570 Malaga, Spanya. Ceyyɛet-aɣ ladres-nwen, dɣa ad ken-nceyyɛeɣ kra n tektab s taqbaylit neɣ s taɛrabt neɣ s tefransist. Ḥessiset mkul ssebt ɣef lweqt-agi i Ṣṣut Lḥuriya s taqbaylit.